Subscribe! Na kɔ hwɛ w'ani so adeɛ. Wokɔ nso a mesrɛ wo subscribe na mia adoma no so na nyɛ kran. Ɛhɔ na mo sɛ wa subscribe a nti tɛm bia wode bi tu mu a wobɛhu sɛ aba na wakɔbɔ na wahwɛ. Wode tu mu apa na wakɔ na wakɔbɔ na wahwɛ. Sɛ wa subscribe a amia ama adoma no anyɛ kran a ɛneɛ wa woyɛ gyerigye. Tɛm bia wobɛkɔ akɔ sɛkye. Ba wonya subscribe a na adoma no bɔ kan a wade tu mu a wa wobɛhu deɛ kɔ. Meda mo ase. Bye bye. Sɛ yɛhwɛ sɛdeɛ na Agya no asi asɔ no a, sɛ yɛandane yɛn ho amma a, ɛm sɛ nka asɛm bɛsi. Na saa berɛ yi me nsa aka ɛyɛ Prophet Dib, eh, TB Joshua, wɔno ara na me ne no da so wɔ ha a yɛrehwɛ nsɛm a amanfoɔ ka fa ne ho wɔ kuro yi mu. Odiyifoɔ, Me nua na baa. sɛdeɛ yɛn nkɔmmɔ a yɛrebɔ no, sɛdeɛ, eh, amanfoɔ si ka w'asɛm, na me ankasa nso mpɛn pii no, Mahwɛ sɛ wo preachi mahu sɛ wo preachi na sɛbe sɛbe adwamansɛm ne atɛmdidie na ka Yesu baa yei ɔbaa ne sɛ oguamma ɔbaa yɛ ɔda fam bɔkɔɔ asɛm bia ɔka bia ne deɛ ɔyɛ bia no wɔyɛ no bɔkɔɔ ɛdeɛn nti na wo a wodi n'akyi wontumi nya aboterɛ ɛmfa nkasa nkyerɛ nnipa ntwea kra mma Nyankopɔn na mmom wode gya so gya so hanya hagya Ɛna wode kasa kyerɛ nnipa. Ɛɛ mawura ɛna anɔpa Onyankopɔn nhyira wo na wɔnto nkwa nna mu aseda nkɔma Royal Television mu mpanimfo mu workers nyina na nso manager nangada adwuma no ndia amankwa ano Onyame nhyira no mahyia ne fie dada masa ba ha mm. Nyame nka mu nua mu na atiefoɔ atie me na anɔpa yi deɛ ɔtie me na anɔpa yi wɔ nkwagyeɛ wɔ Onyame anim ɔwɔ nkwagyeɛ ɛwɔ me nsa ano Onyame da adom awura me mu nnɛ. Bible se ɔno Nyankopɔn nko bɛtumi abu nnipa atɛn, ɛnyɛ nnipa. Onyame n'anim nea meyɛ sɛ yɛ sɛ anasɛ nyɛ, Onyame n'anim. Ti hɛ me kama kyerɛ wo, abere Yesu Kristo wu asɔ dɛm, Onyame asɔ ne fie, Onyame asɔ dɛm. wɔwura hɔ no wɔhu sɛ nnipa akuakuakuakuo ɛma amaama ahodoɔ pii ɛmu nkura asɔ dɛ ɛtɛ mu bɔ mpaeɛ si nyame animonyam hɔ na kwasampa nyi bi tɔ wii sɔfo how come ma ne mmra fam ma me kakra mepakyɛ ha yɛ tv no wada roma ma ne mmra fam ma me kakra abɔfo bɔfo gabriel ɛhyɛ mu na mekasa mekasa with authority tie me yesu kristo wɔ kwan sɛ nkɔfrɛ obi a na ɔtu obi afo wɔ ne kwan so na nkɔ mu gyae ɛsiane sɛ ɛyɛ nkwasasɛm yɛ mmoasɛm nti a ne wɔanya bote a ɔtwe abaa ɛde bunu nkɔfɔ pɛm bie ɛfiri hɔnom ɛtumi bible so wɔsɛ kwasea no fa kwasea ma no na sɛ wogyina bible no so baabi a yɛsɛm no ɛka ɛbufu yɛ no ɛna wo so di ɛbufu yɛ me saa kyerɛsɛm yi

Mekasa a, mɛnom nsuo. Memfa bosea anaa wo nyina nkɔtɔ nsuo anom. Ɛntumi nkɔyɛ adwuma. Yɛntumi nkɔ akɔdɔ afuo, ɛnnɔ bɔɔdefuo anaa aburofuo, ɛnwie sɛ megya sɔ dɛm, ɛmfa nsa ne ndin, ɛnto nipa so, ɛmmɔ mpaeɛ ma no. Onyame de maba sɛ memmɔ mpaeɛ ɛma nipa bi. Meyi nipa mfiri ɔhekye ne hia mu, twi nipa mfiri ogya mu, na wɔn si yɛdie kwa so. Ɔkwa sɛ wɔnyamedwuma na meyɛ, ɛnam sɛ medidi ho. metim nkokowia deɛ how come sɛ sɛ wɔyɛ wagya kwankyerɛ ma de sika wɔyere no ɛyɛ na ntubini wɔyere no ɛyɛ kerosene deɛ ɔte wɔyere ɔtɔ firi mu hɔ no so ɔnya ayaresa onyame mapoma mu sɛ mewɔ yere wɔ ma Yɛbɛdidi, yɛbɛnom, yɛbɛtɔ nsuo, yɛbɛtwa light bɛ water bay. Menya so na memmɔ mpaeɛ mma nkurɔfoɔ. Na light bay duru a yɛmɛte me nkɔtom. Anaa aba ma yere me. No. Awo sɛ medidi. Ti Bible no sɛ ka nsɛmpa didi ne nsɛm ka ho ɛno na wode yɛ adwuma. Yes ma please. Meda ase. Na wonim odifoɔ ba Margaret? Yes menim no. Mm, na ne doctrine a ɛrekɔ so no, na amanfoɔ asɔre atia n'adwuma no. Sɛsɛe. Ɛɛ eh, sɛ wokɔ n'asɔre a, sɛ nka nipa yɛmfa yɛn nsa nto yɛn nsa yam na ɔde daabi na amanfoɔ ɔse holy cases. Kagumi so. Na amanfoɔ kissing na wɔn de kyeakyea. Kagumi so. Ɛno no, odwen ho sɛn. Kagumi so. Mm. Listen to me, listen to me group a.

ɛna de bɔne mm. saa mo nkɔ sasɛm sɛ ɛna mofrɛ m tɛ tv so a menkasa no ɛnɛ eh, prophet doctor evangelist eh, ɛnyɛ evangelist evangelist yɛ kɔsɛ wia ɛne morgan ɔmne evangelist yɛ prophet Prophet Doctor TB Joshua wɔno ɛna wɔsɛ Africa nyina ɔno ɛne prophet baako pɛ a wɔka. Ɛnyɛ mese me na meka. Wuni sɛ me nam Africa na ɛna bɛwɛ. Na aha ɛne ɛde mu besi.